Helo a chroeso i'r fideo yma. So heddi a yn ein fideo ni'n mynd i bod yn edrych ar sut i ateb um, cwestiwn byddwch chi'n gweld fel arfer mewn arholiad. Um, nawr, cwestiynau yma, ni'n ffindo mae disgyblion yn edrych ar y cwestiwn yma uh, ac yn penderfynu bod yn rhy anodd wneud a felly ddim hyd yn oed yn ceisio. Uh, na i dangos i chi sut i ateb y cwestiwn yma. Uh, dydy o ddim yn cwestiwn anodd, A mae fe'n ffordd rili hawdd, ffordd rwydd o chi ennill marciau. Okay? So be ni'n bod ni'n bod yn neud yw newid, cyfnewid y uh, rhif daiaidd yma i mewn i rif hexadegol. So ni'n mynd i cymryd rhif daiaidd a'i ysgrifennu mewn ffordd hexadegol. Um, nawr, cyn i ni ddechrau uh, yn wir, le, well i ni deall beth yn union yw rhif daiaidd. Okay? So rhif daiaidd, binary ydy hon yn Saesneg, Um, mae just uh, rif sy'n cael ei tynnu chi ôl fi gan ond dau symbol. So dy 0 a gan 1. Okay? So dau, dau symbol, dau aidd. Okay? Um, so ond 0 a 1 mae'r rif wedi greio, so fan hyn mae dyfu rif ond just o 0 a 1 wedi greio. Uh, yn dweud bod gyda fe bôn 2. Nawr, rif hexadegol, gweithio bach yn wahanol,

Wedyn by, ec, dy, e, ac ef. Okay. Um, so chi'n gallu gweld uh, lawr fan hyn, rydw i wedi ysgrifennu tabl. Uh, a mae'r tabl yn dangos, dyma'r rif hecsadegol uh, a dyma uh, rifau uh, chi'n fwy cyfarwydd â.

Deuaidd sydd gyda fi a gweld sut alla i ysgrifennu o um, mewn ffordd hecsadegol um, so fi gallu cyfnewid rhwng y uh, ddau. Okay? So, pe cyntaf chi moyn wneud wrth i chi um, edrych ar cwestiwn fel hyn yw sicrhau bod eich rhif daiau chi um, mewn set o bedwar, okay? so mewn byte dyfu. So, chi'n gallu gweld, mae dyfu pedwar digid fan hyn, mae hwnna'n hollol ffain. So let's deall yn union beth mae'r rif yma yn ei fedd o beth mae'n cynrychioli. So os ni'n edrych ar y cornel dde fan hyn i mi dechrau ar yr ochr dde, mae hon yn cynrychioli fi um, os oes unrhyw rif 1 uh, yn ein swm ni. So jyst mynd i roi 1 yn y cornel fan hyn.

Nawr i ddechrau, mae'n rhaid i fi cyfnewid o dau aeth i'r 1.48 yma. So wna i dechrau fan hyn, os un dy fi, os. So wna i roi un yn y blwch. A wedyn, nesa, os dau dy fi, os mae gen i dau fan hyn. So rhoi dau yn y blwch. A wedyn, os gen i pedwar, nag os. Oherwydd mae dy fi 0 fan hyn. Does ddim pedwar gyda fi, ni'n just rhoi 0 am nawr.

Oce, ond sai 'di gorffen eto, a fi jyst yn mynd i gweld beth yw uh, 11 wedi ysgrifennu mewn ffordd hexadegol. So ni'n mynd draw at tabl. Uh, eto, ni'n edrych yn colofn fan hyn. Os ydw i'n mynd i lawr i 11, a wedyn beth yw hwnna'n hexadegol? Mae hwnna yw B fan hyn. So er mwyn ysgrifennu y rif hyn mewn ffordd hexadegol, gyd sydd angen i fi wneud yw ysgrifennu o Fel 'na. A dyna gyd sydd. Wna i wneud esiampl arall i chi nawr. Uh, so, yn esiampl nesaf, rhywbeth tebyg iawn uh, i'r rif deg, 1, 1, 1, 1. So, ni'n mynd i ddechrau union yn ei ffordd. Uh, right yn y cornel top yn hyn, fi jyst mynd i roi 1, wedyn 2, wedyn 4, ac 8. Okay? So, cwestiwn cyntaf sydd 'da fi yw, uh, os angen rhif un arno i, oes, mae'n jyst rhoi un. Uh, os angen dau, oes. Os angen pedwar, oes. Ac yn olaf, wyth fan hyn. Okay. Nawr, fi mo'n gweithio mas cyfanswm, so na i just adio rein i fyny. So, oes plus pedwar plus dau plus un. A mae hwnna yn hafal i 15. Okay. A nawr fi mwyn gwybod, okay, so beth yw hon mewn ffordd hexadegol? Mae'n mynd draw'r tabl. Okay, mae rhywbeth fi mynd i lawr fan hyn, tan bod fi'n cyrraedd 15. Symud draw un, beth yw hwnna'n hexadegol? Mae hwnna'n hafal i ffyn. Ysgrifennu hwnna i lawr. So dyma ein hateb ni. Okay? A chi'n gallu gweld, doedd e ddim yn nifer fawr o camau er mwyn gallu uh, gorffen y cwestiwn yma. Um, doedd e ddim wedi cymryd yn hir, doedd e ddim yn gymleth iawn. Nawr, wedi wneud y siampl sydd yfalle yn bach mwy cymleth, ond bych chi'n gweld um, dydy o ddim uh, unrhyw beth i drysu amdano. Ok, so mae dyn ni rhif daiau arall. A, ond y tro yma, yn lle 4 gigid, mae hyd i creu o 8. So eto, pe cant fi moyn wneud yw rannu rhain uh, i mewn i setiau o bedwar. So mae'n just cyfri pedwar o fan hyn, a fi'n mynd i tynnu llun a llun lawr fyna, jyst i cadw nhw ar wahân, a mae dyfu pedwar fan hyn. Okay, so fi'n gallu neud y dau um, a tri nhw y dweud y gwir fel dau cwestiwn ar wahân. So mae'n just rhoi un, dau, pedwar ac wyth fan hyn. Let's wneud uh, ran am man gynta. So, saith i lawr, beth sydd angen? Okay, os un dydw i'n agos, mae angen dau arna i, mae angen pedwar, uh, a does dim angen wyth. So, gyd ni'n mynd i wneud yw 0 plus pedwar plus dau plus 0, a mae hwnna yn hafal i chwech. Iawn. Ai nawr fi'n neud union yr un peth, so fi'n neud un, dau, pedwar, ac wyth. Eto, allwch chi neud hyn yn jyst meddwl am rein fel dau cwestiwn ar wahân, oce? Uh, so os angen un, oes, does dim dau, dwi, does dim pedwar chwaith, ond mae gen i un wyth. Tries beth yw'r cyfanswm y rhain i gyd, so 8 plus 0 plus 0 plus 1, mae hwn yn hafal i 9. Um, nawr, gyd sydd angen i fi wneud um, yw just dod â'r dau rif yma at ei gilydd. Nawr, fi'n gwybod, fi'n edrych um, 9, beth yw 9 ar ein tabl hexadegal,

Dim. Ok, so eto mae hyn yn rhy fawr, ond dydy o ddim yn lot fwy o waith neu be ni wedi bod yn neud yn barod. Pe cyntaf fi'n moyn neud yw rannu rhain i ni bedwar, so mae 1, 2, 3, 4. Mae just tynnu llinell yn mynd i lawr fanna. Uh, 1, 2, 3, 4. Mae tynnu llinell yn mynd i lawr fanna jyst i cadw rhain ar wahan. A union yr un peth mewn 1, 2, 4 ac 8 fanna. Okay?

Yy, union yr un peth fan hyn, gyda'r un, dau, y pedwar a'r wyth. Um, os fi'n just tynnu rhain i lawr, mae angen i fan yna i dysgu, mae angen dau, mae angen pedwar ac mae angen wyth. Just yn adio rhain gyda'i gilydd, beth yw'r cyfanswm? Hwnnw'n 13. Lawr at ein tabl ni unwaith eto, da sydd angen y tro yma. Ac yn olaf, mae 'da fi un, dau, pedwar ac wyth. Mynd â hyn i lawr trwy defnyddio saith. A jyst dim un dy fi, mae gen i un, dau, mae 'da fi pedwar ac wyth. Adio rein at ei gilydd. So wyth plus pedwar plus dau plus dim. Hwna yw 14. A jyst yn edrych yn gyflym iawn ar ein tafel, mae gen i e yn hyn. Ok, a nawr beth sy'n angen gwneud yw rhoi rhain i gyd at ei gilydd. So fi'n mynd i dechrau o'r um, ochr chwyth, so mae da fi e, wedyn dy, a wedyn e. So mae'r rif yma, yn hyn, yn hafal i hanner pryd ni'n ysgrifennu yn hecsadegiol. Nawr, mae nifer o pethe gyda ni ar ein gwefan er mwyn i chi gallu ymarfer yy cwestiyne fel hyn. Eto, ma' hon yn rhywbeth sydd yn cyffredin iawn mewn arholiad a chi'n gallu gweld yy cwestiwn itha hawdd jyst bo' chi'n gwbod be' chi'n neud.